Kwame Abranya abɛpiem wɔ Movement in the Morning so a ɛnyɛ asɛm ketewa kwan na ɔbɛdi nkɔmmɔ. Na ne nkɔmmɔdie mu no ɛna dawuro bisa no sɛ, in fact, Owura John Dramani Mahama His Excellency the President of Ghana ne one year term of office yi, uh, wo assess na present sɛn na abɛde bɛma no? Kwame Abranya se, yɛn mu sɛ ho as Ghanaians, ɛdeɛ pa na Owura John Dramani Mahama ayɛ in his term of office a, yɛbɛ assess na ma no percentage because eh, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo bɛtena ase no, ne first year, ɔimplemɛnte ne major campaign policy a ɛyɛ ɛ three year stitches ɔsɛ owura adwendɔma ne mama baa yi twenty four hour economy ɔmmɔɔ so ɔmmie n'ano mpo na ɔbɔ so ɛna sɛ mempere sɛ ɔyɛ ade foforɔ ɛno koraa mpo no sɛn wae abusua wakeka nsɛm bi aka ho a wakeka nsɛm ahodoɔ bebree ɛde akɔma ndc aban ɛne owura adwendɔma ne mama nsɛsɛn sɛ deɛ president ada roma yɛ mu wura video no mu mmra yɛba na agye berɛ ɛde ho nkɔmmɔ Dramani Mahama government ɛbɛyɛ sɛn in the last uh, year a ɛtwa mu yi. Mm. meda ase bebree okay. uh, dawuro mm -hmm. medi kan every government biara no ɔbɛyɛ successful a ɛyɛ ne policy direction mm-hmm. ɛna ɔde yɛ successful and before ansa na ghanafoɔ bɛto aba ma based on nea wowɔ aka ɛna ɔmohwɛ so de yɛ dɛn mm-hmm. ɛde to aba ma ne ɛdi kan Ɛberɛ a NPP yɛ starteeɛ a yɛreyɛ nneɛma yie no, ɛna yɛgye tom sɛ covid baeɛ. Yɛka Russia Ukraine na NDCfoɔ nye nni. But akyire hɔ, wɔn ankasa nya tumi wieɛ no, wɔn agyina simpie so. President Mahama no ankasa on the United Nations General Assembly agye tom sɛ Russia Ukraine war ne covid nineteen nyaa severe impact on the Ghanaian economy mebɔ ɔkan anaa wanka? Ɔkan yes. Na kyɛ sɛ ahokyerɛ no a ɛsii NPP pɛn soɔ no na ɛnyɛ Bawumia fault ɛna ɛnyɛ Akufo Addo fault anaa meboa? Yes. If as a sitting president wotumi kɔ gyina United Nation General Assembly ɛka sɛ Russia Ukraine ne covid nineteen nyaa severe impact on the Ghanaian economy deɛ a Menim sɛ tam a woreyɛ campaign, nsɛm a wokaeɛ nyinaa de too aban no so, de too Bawumia so ne Nana Addo so no, na nɔkorɛ biara nyɛ dɛn? Nnim. Nti saa crisis no, ne adi bere mma Akufo Addo ɛnyɛ yie, ɛna adi bere mma Bawumia ɛnyɛ dɛn? Ɛnyɛ yie, based on wo ankasa sitting president, wo ademesua a wayɛ dɛn? Wayɛ. Now wɔn promisee nneɛma bebree, wɔn promisee jobs, meboa? Yes. Wɔn promisee. Policies yɛde bɛba a ɛbɛboa ɔman no. Ampp yɛntumi anyɛ hwee koraa yɛ first year ne yɛwɔ one policy obiara nim. Yɛ policy baako a amanfoɔ huuiɛ a yɛgye too mu na ɛno nko ara maa Ampp bɛyɛ sixty five percent vote ɛyɛ free senior high policy meboa. Yes. One year soeɛ no ara no na yɛtumi de policy no ayɛ dɛn aba abɔnten. Yes. ama Ghanani bi a ɔwɔ fie biara mu no wa benefit from that policy September twenty twenty eh, twenty seventeen nyɛ saa na ɛteɛ Yes. na the question a wowo te sɛ me ne wo ne yɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ bi sɛ ɛho no sɛ yɛfa no one year basis akofo ado one year na ɔwɔ policy a Ghanani biara bɛtumi ade ne nsa akyerɛ sɛ firi senior high na wa implement meboa Yes. Very good. President Mahama one year policy bɛn na waka a ɛwɔ no manifesto mu a one year na watumi implement a wɔwɔ nim. Aso aso ate gold board. Na gold board no yɛ policy. Mm, gold board no yɛ sɛ wo dawuro wopɛ sɛ ɔsesa odin bi kɔ wopɛ masɛm ɛde ba kɔ ame bafo a yɛ change of name ɛnyɛ policy. It has been there since 1963. Nea yɛ policy. Eh? Nea yɛ new policy a yɛ nim a ɛsan yɛ npp policy mm. ɛyɛ the domestic gold purchase program ɛno yɛ policy. so ni major policy anko bi abɛ expect so bɛ implement yɛ twenty four hour economy. twenty four hour economy ɛno ne ni ɔde yɛ campaign. dawuro mímí mm. yɛ mi yɛ filling station ɛwɔ circle mímí mm. yɛ filling station ɛwɔ circle mm-hmm. na.

Kwan a ɔbɛ, sɛnea woka yi, kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛma sɛ ɛka wɔn a ɛtɔn aduane no abɛnoa aduane eh, twenty Ɛno four no hours. kyerɛ wo sɛ yɛka sɛ policy a NDC foɔ nte aseɛ yɛka no kɛkɛ word no wɔ hɔ ba ne meaning ankasa ɔmo nim nea yɛfrɛ no policy hmm. sɛ wofa ɛyi domestic gold purchase program ya ɛbaeɛ no a dr mahmood bawumia ne suadehu no ɛbaeɛ no a ɛyɛ policy and this is the policy document mm-hmm. a yɛwura bawumia kyekyereeɛ no ɔde kɔmaa bank of ghana sɛ kwan a yɛbɛfa so ayɛ domestic gold purchase program na ɔman no dollar ɛna ɔman ne siri anya ahoɔden ɛda yɛ anim ɛyɛ de forward years no ɛbɛtumi aboa yɛ ɛno no wate aseɛ ɛyɛ future policy document a wɔn prepare yɛ ɛno mu ɛne ɛnya gold for oil that is g for r ɛno mu ne ɛnya gold g for o hmm. ɛno mu ne ɛnya eh, gold for reserve that is g for r Meboa? Yes. Nti this is the policy document. But wobɛka kyerɛ me sɛ nnɛ Movement TV yɛ 24 hour economy a. Yɛte yɛ yɛtie nnwom ama adeɛ kye. Nti mobɔ mu ara kɔsi 1 am a yɛ 24 hour. Anaa meboa? Mm-hmm. Nti no, ɛno na ɛne policy. Me na mede me ho nam se obi pɔn anadwo ɔba bɛdi fufuo ɛɛ ɛɛ 11 pm. Obi obi tumi di fufuo ɛɛ ɛɛ 5 am. Anaa meboa? Mm-hmm. Nti mɛgu so awɔ me fufuo from anɔpa nonsia te sɛ heavy dew de sɛ ade sɛ ɔbɛwɔ fufuo six to the next six a ɛno yɛ twenty four hour. ɛmi ma sɛm ne sɛ ɛno yɛ policy wo aban wo policy a. ti omi ma sɛm ne sɛ ɛno nyɛ policy ba ɔsi ne policy no no nti ɔwɔ ati efufusu kɔ akyene mu sɛ ɔbɛmɛ yɛ atɔn wɔ akyɛ anadwo ebi sɛ ɔbɛmɛ yɛ awo fufuo anadwo ɛhɛn eti ɛsɛ ɛdi kɛtɛ akora kan sɛ ɔbɛkɔ afuo mu anadwo. Enti na me ka sɛ so now o flashy pro eh, poly, promise ɛno no enti anka yɛ yɛ mo ba apa wɔ yi na anka yɛ sɛ first year no sɛ na akufo ado ɛhyɛ ne de ase no na anka wɔn nso so yɛ ho sɛ tɔbaafo wɔ fufuo anɔpa fa akufo ado one year in office na wɔn kaa koraa sɛ wɔn kaa so mmea mmea kɔ bank two am Ɔbɛ me ayɛ ɛma bi bɛbɔ dance awia wa onkae. Forgetting sɛ ɛɛ ayi bang two am no nso nyinaa no before you can do that no ɛsɛ wo security yɛ strong. Ah. Na meboa. Mami. You go to Amsterdam minim hɔ yie paa wɔte ase. Mm. Wokɔ Amsterdam where they have that system na you get the twenty uh, eh, twenty four seven security. Mm. A ah, hɔ no time bi anigye wɔ hɔ paa wosɛ Amsterdam so aborɔfo no soso wa. Yeah. Very good. Nti no anigye wɔ hɔ but they run a proper twenty four hour economy a government pump money to various private sector. Nti sika bɛn na ɔde abrɛ wo sɛ fa heavy do sɛ heavy do nfa nyɛ ne tɔ ba nfa nyɛ tɔ di ba. Ɔsɔ bɛbɔ dɔ bɛbɔ ayi night club nyinaa wia. Ɔmo deɛ sɛ how to chop the money prime nti dawuro yɛn fa nto baabi now. Sɛ wo wofa n'asɛm no yie a, they are saying sɛ ɔma twɔko some sources mm. nti ɔma yɛ adeɛ ɔmo nim ho mankye hɛ sɛ wofa document wei a sɛ wofa dawuro wofa ayi policy document wei no koraa no a mm. eh, dr anderson dr anderson yeah, former bank of ghana governor policy document no mm-hmm. aba omi ahyehyɛ yɛ mm-hmm. page one

Tie mmra, The governor of the Bank of Ghana sees uh, uh, Tuesday ni yɛ sees uh, uh, January mɛmɔ. Yes. Very good. Ɔkɔ University of Ghana. Wɔn annual year conference. New year school conference. New year school conference. Wote mm-hmm. asɛm a ɔkɔ kan yɛ no. Ɔse, wei yɛ Ghana web publication.

Ɔse sidi no a agyina no ɛyɛ policy a Doctor Mahmoud Bawumia ɛna ɛde baayɛ no ɛno na ama sidi no ayɛ dɛn agyina ɛnyɛ aborɔnyɛ na ɛka Akalan Akalan wobɛtumi ɛyɛ afa wobɛtumi ɛmo kɔɔ na na ɔmo kɔɔ ɛɛ London na ɔmo kɔɔ saa program no. yes a deputy governor deputy so kɔkasa governor ne kɔkasaeɛ no n sɛ ɔkɔka ho asɛm ɔmo wie na ɔmo de to Bank of Ghana official Facebook page akyire.

Adeɛ a ama yɛn reserve, international reserve, akɔ soro yɛ the domestic gold purchase program. Hwan na ɛde domestic gold purchase program no baeɛ? Ɛyɛ Doctor Bawumia. Nti no one year wei deɛ na ɔma yɛ. Ɛnura ɛnura. So it depend on NPP to know how to communicate. Ɛnura na mɛka sɛ wobisa John Mahama sɛ one year deɛ na ɔyɛ ɔbɛka sɛ wate dɔla so. Ɛnyɛ ɔno. Ɔdeɛ na ɔte dɔla so a ɔbɛka sɛ ɛyɛ gold purchasing program. Hwan na ɛde baeɛ Bawumia. So you are just a beneficiary of Bawumia. Nti oni policy. Mm. Nti. A government without the policy no eh, a government without the policy no ɛte sɛ ɔbaa awarefo a onim aduane yɛ. Nti John Mahama te sɛ. Ɔbaa awarefo a because wɔn yɛ government without the policy mm. because wɔn bia wɔn ano a city stabilization no. ɛyɛ domestic gold purchase program mm. ɛyɛ hwan policy a ɛyɛ baomia ɛne mpp policy yes. nana ado danko akofo ado administration pɛn so ɛna baomia bɛfo that idea nti wo ankasa no a wote awadeɛ ase no wo ankasa wo no wo no wo no wo nkwan wɔ he ɛdeɛ na wode aba nkwandɛ wo promise sɛ wobɛma yɛ nkwandɛwa nkwandɛwa no ɛwɔ wo wo deɛ ankasa wɔ he ɛteɛ o Nkwan a ɛwɔ hɔ a wobɛtow yɛ. Yɛn nyinaa yɛte akuraseɛ no yɛfrɛ bibi wɔ tum. Mhm. Dawuro sɛ nim saa? Yes. Yes, yɛfrɛ bibi wɔ tum. Ɛno yɛ nkwan no adeɛ akye so yɛyɛ no kumaa bi yɛka no nkwan kumaa. Nti wosɔre anɔpa a mankani kakra, bɔɔdeɛ kakra, bankye kakra na nnora nkwan no na wabisa sɛ nnora nkwan no yɛse yɛbɛtumi awɔ atum. Nti ɛno no wode nsuo kakra na wode atere awɛrewɛre. Silver no nkyɛnkyɛn no, ɛno ne wo ntoosi no. Ɔte aseɛ? Yɛyɛ adwuma no akyɛ. Ɛno ne wo ntoosi no. Na ade nsuo ayɛ dɛn? Ɛde akakra ne ɛho. You don't need eh, mmako foforɔ. You don't need ayi. Ɛno na ɛkɔ ntɛmfa yɛfrɛ no wɔtum. Nti wɔde a wotena se nsisia no yɛ wɔtum. Eti Abrɔnyɛ ebisa sɛ ɛdɛn na ade aba wei a mama kan radio. Ɔno de policy let's Aye. begin to ask them sɛ one year nie under NPP one year ne yɛwɔ policy NDC one year ɔmo policy wɔn yɛmisa ɔmo wei nyɛ kɔhye a ɛɛdena NDC ntumi nyia no because NPP one year ne yɛwɔ policy a yɛ implement Ama every household a benefite. Yeah. Wontumi nka nkyerɛ m sɛ wo ba boy organize boxing na ɛyɛ policy. Wontumi nka nkyerɛ m saa. Anaa wo nuaba kɔtwi kaa. Wo nuaba kɔtwi kaa frɛ nkurɔfoɔ a wɔanya bi a wɔn ho atɔ wɔn ɛdeda East Legon. Ɛyɛ vum vum ɛyɛ vum vum vum vum ɛdeda cars akɛseɛ mu ɛtumi bie factories ɛde kyerɛ Ghanafoɔ ɛno yɛ policy. Sɛ wokɔ kɔkɔda Gwamoa. kɔhwɛ kɔntentene na abɛka kyerɛ sɛ afe wei ni for the first time in two years no woda 9 pm na asɔre 9 am a ɛno yɛ policy mebisa sɛ wo no wo yere lɔde na kɔ gwamoa yɛse baabi de sɛ eh, gomoa hɔnom no mm. yɛse ɔso ɔkɔ hɔ daa paa Ade koro a wo yere Lordina yɛe a wotumi daa from 9 pm kosi 9 am no yɛ wo ne n'asɛm, ɛyɛ private matter. Anamboa, mokɔ ma boa mo ho. Bibia wɔ kam. Bibia wɔ kam. Ɔde aseɛ. Mokɔ ma boa mo ho nsa papa gu kam. Anomaa su nnom yɛ nso yɛnim sɛ yɛwɔ akuraase yɛfiri kuro kɛseɛ mu kɔ akuraase a ɛtɔn da no woda mu a woda paa na ɛhia sɛ deɛ so those days no yɛkɔ akuraase a ɛdawuro ayi apɛtɛse paa nyɛ nna apɛtɛse no asɛe no bio ɛna na yɛyɛ anome boa hmm. sɛ nnoma apɛtɛse paa buru deɛ no bi no nti anwummerɛ no yɛde mankan fufuo bɛsi ɔno ayi ato do wonim ato du na wayi ato du kakra da a wobɛda no ɛyɛ 9 pm to 10 am nti ne wo akɔ na waboa wo ho ɔmakyesa nneɛma agu kaa mu akɔ gɔmmoa akɔhwɛ kɔntentene ɛno yɛ giraffe anaa deɛ ɛno no yɛ ɛyɛ policy ɛnyɛ policy wo nana do wɔn yia ne ɛwɔ policy woso wɔn yia no policy wɔn ɛno na yɛhwehwɛ ɛna yɛsesɛ ghanafoɔ bisa sɛ let's do proper assessment Under Nana Addo one year no ne ɛwɔ policy a yɛhu. Wo nso one year no policy bɛn na fie biara bɛn na ɛnna amene kasa yi wɔn mma one policy a every household in Ghana nya so nfa so deɛ. Now tie ha dawuro sɛ wohwɛ ɛɛ eh, twenty twenty four Bank of Ghana. Mm -hmm. Annual report and financial statement twenty twenty four. Mm -hmm.

Two ɛne sɛ ɔyɛ domestic debt exchange program ɛna three ɛne sɛ ɔde eh, domestic gold purchasing program ɛbaeɛ ah. ɛna ɛno na ɛsɛ bi economy no so me last me kan sɛ yes the first year no the governor of yeah. the bank of ghana uh, you see sign uh, eh, dr asiama well onim kakuma to yam uh, this year Bank of Ghana bɛhyɛ aseɛ atua sɛ debt no yɛmaa grace period of a year so this year one point three billion dollars in the ɛyi eh, external debt exchange program na wɔbɛhyɛ aseɛ atua wɔbɛhyɛ aseɛ atua wei na afei yɛbɛhu the real managers of the economy by the close of December this year nti kan akoma to yam na ɛbɛhu ne nneɛma bɛsi nyinaa no ɛyɛ anundwa mhm. me dɛ wankɔkye mpɛ na mewɔ ma ɔmo mhm. mekwakye a mede ma ɔmo ne sɛ yɛate wɔn yɛ ne ma ɔmo akɔ aba yɛ mo ma kɔ aba so sɛ ɔmo kɔ gye wɔn ani firi gɔmoa mo sɛ ɛde gɔmoa sɛ ɛkɔ hɛ kɔntentene ɛbaayɛ yɛ dɛ ne yɛte yɛhyɛ yɛkura ase yɛ yɛnyɛ sika ntɔ whisky yɛnyɛ sika ntɔ nsa papa nkɔhwɛ kɔntentene na mmom nyame adom aboɔ ne dua no nyame na pra no nti yɛte a ne me mekɔkye a mede ma president mahama ne sɛ Nana Addo wannyi a, na ɔwɔ clear policy a ɛyɛ clearly defined to the Ghanaian people. Clear policy a clearly defined to the Ghanaian people. Under ɔno nso ne one year, yɛpɛ policy a ɛyɛ clear defined to the Ghanaian people. Onyi debt exchange program na yɛyɛ restructure na ama stability na aba no, onyi mfiri hɔ because yɛn pipi policy. Onyi gold Domestic Gold Purchase Programme no mfiri hɔ, ɛyɛ MPP poll. Ɔnyi IMF Extended Credit Facility no firi hɔ, MPP na ɛkɔɔ IMF no mua, nti wɔn ankasa wɔanyi ano. Ɛdeɛn na ɔde aba? Wɔmma a clear defined policy. Wo ka no na m'adamfo bi a me ne no yɛ adwuma wɔ one of the radio stations wɔ Eastern region, afɛ no Apenten, ɛna wa send me message sɛ wakae no, yɛ manager bi a, yɛ. Right wei ɛyɛ nkɔmɔ a Kwame Abrɔnyɛ aba abɛdi afa ɛyɛ in fact question a ɛyɛ Dawuro ebusaa no ho sɛ ɔn assess the president no but uh, in a normal and in actual fact mpanimfoɔ sɛ wotɛn ɔkɔdu a na ɔyɛ n'amirika Kwame Abrɔnyɛ yɛn ka no straight out na na ɛka eh, sɛ owura John Dramani Mahama yɛ assess the president wayɛ bi ɛne yɛ fact wotɛn ɔkɔdu a na ɔyɛ n'amirika wayɛ bi wanyɛ korɔ ne yɛ wura atofoɔ sen ae kasa atofoɔ sen atumi ama dollar rate cedi no dollar ɛka eh, sɛ cedi dollar rate no akɔ in fact ayɛ stable Wate aseɛ? Ama ɛnɛ no dodoɔ no ɛka sɛ nneɛma so ate nneɛma akɔ fam nso wɔn ti kɔ do dodoɔ no ɛka sɛ refa ti wɔn bɔtɔm but once akɔ fam na akɔ fam and we know sɛ wapɛ fam because NPP pɛn so no na nam seventeen is to one dollar wate aseɛ ɛka sɛ dollar eh, hundred dollars na akɔ ebi ɔ nti no adaw adaw roma seventeen to one dollar deɛ na ano ɔden eti ɛnɛ sɛ awurade adum na ɛtumi ate aba eleven ne eleven point something ne ten a I think it's okay. Abusafo adwenkyɛ bɛto comment section na mɛgye brɛ nkenkan ma. Hana TV, Makrawa.